Көй мелодия тапшыруның бүгенге кунагы Руслан Габитов. Руслан ул безнең э, Рифаят төрки татар этносы һәм һөнәрчелеге ансамбленең сәнгать җитәкчесе. Менә сез бүгенге тапшыруыбызны бик матур уен коралында башлап җибәрдегез. Мин хәтта үзем дә әйтә алмыйм, бу нинди уен коралы. Руслан, әйдәгез сүз сезгә, сез аңлатып китегез. Исәнмесез.
Мин әле генә менә шундый бик матур, серле, уен коралында уйнадым. Бу уен коралының исеме камыл. Аны төрлечә атырга була, камыл диергә дә була. Камыл сырнай, кемдер камыл курай ди бу уен коралы. Бу уен коралы чын мәгънәсендә халык уен коралы. Менә ул нәрсәдән эшләнгән агачтан дип күрәм. Әйе, ерактан караганда агачтан дип тә әйтергә була. Ниндидер үсемлектән ясалган. Әйе, чыннан да бу ә, уен коралы камылдан эшләнгән камылдан ясалына һәм камыл дип ә, аталына дөресрәге әйткәндә камылдан гына түгел барлык барлык дим ә, уртасы буш булган ә, коры үләннәрдән ясарга була камыштан камылдан алар төрлеләре була менә мин сезгә ә, күрсәтеп китәм әле менә мәсәлән мин үземнең ә, яклардан актаныштан өзеп алдым Менә шушындый камыл үләне. Ул елга күл буйларында үсеп утыра, бик күпләп куе-куе үләннәр. Моннан ясарга була. Ләкин күрәсезме, гәүдәсе шушы үләннең ябык, нәзик. Шуңа күрә бу уен коралы да тавышы да нәзик була. Ә менә мин уйнадым, чагыштырыгыз әле, калын үләннән. Менә Казан елгасы буенда үсеп утыралар менә шундый Калын гәүдәле үләннәр, менә алар. Менә шушы үләнне кисеп алдык та, һәм шушындый уен, уен коралы килеп чыкты. Уен коралы ясар өчен табигатьнең нинди фасылында кисеп алырга кирәк менә ул камылны? Камыллар җәй көнне алар булалар йомшак, яшел. Шуңа күрә ул материалны җыялар җәй азагында, көз көне, бигрәк тә кыш көне. Кыш буе җыярга була ул материалны, чөнки кыш вакытында алар корган булалар, каты булалар һәм кыш буе морозилкада сакланган шикелле сакланалар. Язга кадәр. Әле менә хәзер дә җыярга була ул материалны, уен коралны. Гадәттәгечә авыл музыкантлары бер вакытта җыеп куялар һәм инде алар өйгә кертеп куялар алар түбә астында кибә һәм инде инде кыш буе шушы уен коралын берәм берәм ясыйлар музыкантлар мәгълүм булганча күренгәнемчә ул бик каты нәзберек кебек әйме аны менә төрле төрлесе була менә баскач сытла ватыла торганы була ә менә монысы каты сер итеп әйтим менә бу материалны мин ә, Туркмениядән алып кайттым, Ашхабад шәһәреннән. Башта мин күрдем дә, ух, нинди материал яхшы, алып кайтыйм әле, эшлим әле дидем. Аннары соң ә, үзебезгә Казанга кайттым, Казан елгасы буенда йөрсәм, карасам, бездә дә шул үләннәр үсә икән. Мин очраткан юк, ә менә Казан елгасы буенда очраттым. Кисеп алдым.
Әнә ул читтән алып кайтканы да, бездә үскәне дә көйне бер үк дәрәҗәдә чыгарамы? Э, Ничек аерма бармы? Э, аерма э, аерма уен коралының зурлыгыннан тора. Менә мәсәлән, мондый уен коралы бар һәм менә мондый камыл бар. Алар баш ике төрле тональностьта, озынрагы, кыскарагы була. уемнар төрле булырга мөмкин менә монда мәсәлән алты уем монда да алты уем дүрт уемлы ике уемлы да булырга мөмкин хәтта алты уем җиде уемлы да ясарга мөмкин ләкин уемнар күбрәк булган саен көйне төгәлрәк уйнау авыррак моның өчен профессионализм кирәк әйтергә кирәк менә бу уен коралларын мин урыс шәһәреннән э, заказ белән кайтарттым чөнки әле бездә төгәл профессиональ дәрәҗәдә эшләүче осталар юк диярлек шуңа күрә әлегә мин читтән э, заказ ясатам менә э, әйтергә кирәк бу уен коралы бит инде профессиональ дип әйтсәк ә менә күз алдына китерик балачакны балачакта бит без мәсәлән борчактан ә, акация дибез бит яки башка материаллардан ә, эшлибез уен кораллары менә күз алдыгызга китерегез ә, көз көне комбайннар ә, арышларны ә, урдылар һәм ә, җирдән тырпаеп кала менә шундый камыл менә камылны без шушы дип атыйбыз камылны кисеп алырга була, хәтта гади сыбызгы ясарга була. Мин инде э, камыл минем булмады, шуңа күрә мин шушы үләннән кисеп алдым да һәм тел ясадым. Тел э, телне китеп э, менә шулай чыгарып куйдым һәм тавыш чыгарга була. Менә э, ни тикшереп карыйк әле. Нинди тавыш чыгарам? күрәсезме әйе нинди төрле тавышлар тасвирларга була бала елаган ниндидер җәнле хайван тавышларын чыгарырга була тавышын да чыгара идек әле без әйе бака тавышын күрәсезме тәбигать тавышларын тасвирлау эшләргә була. Бу чыннан да чын табигать, чын халык уен коралы. Менә бу күрсәтеп тора инде безнең татар милләтенең никадәр фантазиягә бар икәнен, әйме никадәр зәвыклы икәнен күрсәтеп тора. Шулай, әлбәттә.
Тагын нәрсә турында сөйләсем килә? Камыл, камыл дибез. Менә бу уен коралы бар тик камылдан гына ясалынган. Курайдан аермалы буларак, тавыш чыгару принцибы камылда башка төрле. Курайда тавышның звуковой стол столбец дейбез ә бит чыгарырга була сыбызгы ярдәмендә чыгарабыз свисток сыбызгы шул брук принцип ә бу ә, тел ярдәм ә, камылда тел ярдәмендә тавыш чыга менә күрәсезме теле мин әйтеп киткәнем инде телен кисеп алалар телен кисеп алалар һәм һава өргән вакытта менә шушы тел мундштукка бәрелә мундштукка бәрелә тирбәлә һәм шунда каты тавыш чыга ишеттегез инде уен коралының тавышы каты элегез тагын берәр көй тыңлап карыйк берәр авыл көендә тыңлап китик